John cakuat pakhatnak biahmaisa Caṭialtu John Cakuatmi Asia Minor zumtu tuchan Turkey ram caṭial kum AD sawmriat in sawmkua le nga. Apostle John cu Jesuh zumtu hleihnih hna lak i pakhat a si. Zultu hna lakah ngakchia bik a si i Khrih zong nih a dawt ngaingaimi zultu a si. Jesuh muihmai thlennak ah le Gethsemane dum chungah khan cun John, James le Peter zong nih an rak umpi nain Jesuh thihnak ah cun John lawnglawng a rak um. Jesuh nih a thih lai teah a nu zohkhenh dingin John cu rian a rak khinh. John cakuat pakhatnak dalkhat caangkhat in caang li chungah John nih i neih tein le Pumpak in Khrih he an i pehtlaihnak kong kha a langhter. John nih hi cakuat hi Asia Minor i a ummi zumtu hna sinah AD sawmriat in sawmkua le nga ah a rak ṭial. Khrih he an i hawikomh ruangah A teh cangmi lawmhnak kha zumtu dang zong nih tap ve hna seh ti a duh. Kumzabu donghnak lei ahcun Khrihfabu cu a karh i thlaraulei zong in a hung ṭha ngaingai. Khrihfabu tampi a hung dir i Zumtu tampi an hung karh, sihmanhsehlaw thongtlaknak le buaibainak zong a hung tampi ve. John cakuat pakhatnak a rel hmasa biktu hna nih an zumhnak kongah thil ṭihnung pahnih tonmi an ngei i cu hna cu cawnpiaknak hmaanlo hna le a bia hngalhnak i an chanbaunak hna hi an si. Cucaah John nih cu ṭihnung thil hna cu an tei khawh nakhnga an theih cangmi hngalhnak le an hngalh awk a simi a bia kha a hmuhsak hna. John annih cu amah zumhnak bantuk a ngei vemi zumtu an si kha a fianter. Dal nga caang hleithum. Zumtu hmanh nih khangsiannak a ngeih khawh nakhnga tlangtar pali hmangin John nih a cakuat chung vialte ah a fianter. Cu tlangtar pali hna cu hi thil hna hi nan sinah ka ṭial hna, ti biafang hmangin theihter hram a thawk i cu tlangtar hna cu i hawikomhnak dal khat caang hnih in caang li, dinfelnak dal hnih caang khat, cawnpiaknak hmaan lo dal hnih caang kul le caang ruk le zumhnak dal nga caang hleithum hna hi an si. Dawtnak tlangtar zong Hi a cakuat chungah a biapimi pakhat a si. A cakuat reltu hna nih zungzal nunnak an ngeih kha i hngal hrimhrim hna seh tiah John nih a duhpiakmi hna cu a si. Dal nga caang hleithum. Cu khamhfiannak cu biatak kha an zumh tikah Ceunak chungah kan nung i pakhat le pakhat kan i dawtnak in a rami a si. Nunning hmaan cu zumhnak hmaan i a theipar a si. Dalkhatnak nunnak bia. A hramthawk te ah a rak um cangmi nunnak bia cu kan theih i kan mit in kan hmuh i kan zohmi le kan kut in kan tonghmi Pa he a rak ummi nunnak cu kan sinah langhter a si i kannih nih kan hmuh. Cun kan sinah, Langhter a simi zungzal nunnak cu nan sinah tehte kan khaan i kan in thanh hna. Nannih nih nanmah he hawikomhnak nan ngeih khawh ve nakhnga kan hmuh cangmi le kan theih cangmi kha kan in thanh hna. Biangaite in kannih kan i hawikomhnak cu Pa le a Fapa Jesuh Khrih he a si. Nan i lawmhnak a tlin khawh nakhnga hi thil vialte hi nan sinah kan ṭial. Ceunak chungah nung u. Amah sinin kan theihmi le nan sin i kan in thanmi hna bia cu Pathian cu ceunak a si i amah chungah muihnak zeihmanh a um lo, ti hi a si. Amah he hawikomhnak kan ngei kan ti ṭung i muihnak chung i kan tlon len ko ahcun kan lih. Biatak kha kan i nunpi lo, sihmanhsehlaw amah cu ceunak chungah a um bantukin kannih zong ceunak chung i kan tlon len ahcun pakhat le pakhat hawikomhnak kan ngei i a Fapa Jesuh Khrih thisen nih Sualnak vialte khan a kan thianh. Sualnak zeihmanh kan ngei lo kan ti ahcun kanmah le kanmah kha kan i hleng i biatak kha kan chungah a um lo. Kan sualnak kha kan phuan hna ahcun amah cu kan sualnak ngaithiam dingah Zumhtlak le a dingmi a si caah kan dinfel lonak vialte khan a kan thianter lai. Kan sual lo kan ti ahcun amah cu milihchim ah kan ser i a bia cu kan chungah a um lo. Dal hnihnak Ka fale tehte hna, sualnak nan tuah nakhnga lo hi thil hi nan sinah ka ṭial. Sihmanhsehlaw mi zeimaw nih sualnak a tuah ahcun kanmah aiawh in Pa sinah a kan chimpiaktu, a dingmi Jesuh Khrih kan ngei. Cun amah hrimhrim hi kan sualnak vialte ca i lungtling raithawinak a si i kanmah sualnak ca lawngah si loin vawlei mi vialte sualnak ca zongah a si. Zumtu hneksaknak A nawlbia kha kan zulh hna ahcun amah kan hngalh kha kan i hngal. Amah cu ka hngalh, a ti nain a nawlbia a zul lomi cu milihchim a si i biatak kha a chungah a um lo. Sihmanhsehlaw a bia a zulmi paoh chungah cun Pathian dawtnak cu a tling. Cuticun kannih nih amah chung i kan um kha kan hngalh. Amah chungah ka um aa timi nih cun amah bantuk tein a tlonlen ve awk a si. Pakhat le pakhat i daw u. U le nau hna, nan sinah nawlbia thar ka hun ṭial lo. Sihmanhsehlaw a hramthawk tein nan rak theih cangmi nawlbia hlun kha a si. Nawlbia hlun cu a hramthawk tein nan rak theih cangmi bia kha a si. Asinain nan sinah nawlbia thar ka hun ṭial. Cucu amah chungah le nanmah chungah a hmaanmi thil a si, zeicahtiah muihnak cu a lo cang i ceunak taktak cu a tlang cang. Ceunak chungah ka um a ti i a unau a huat ṭung hna ahcun amah cu muihnak chungah atu tiang a um ko rih. Ahohmanh a unau a dawmi cu ceunak chungah a hmun i a chungah tluktertu thil zeihmanh a um lo. Sihmanhsehlaw ahohmanh a unau a huami cu muihnak chungah a ummi a si i muihnak chungah a tlongleng. Muihnak nih cun a mit kha a cawtter caah. Khuazei i a kal hmanh kha a hngal lo. Fale tete hna, nan sualnak kha a min in ngaihthiam nan si cang caah hi ca hi nan sinah kan kuat hna. Pale hna, a hramthawk tein A rak um cangmi amah kha nan hngalh cang caah hi ca hi nan sinah kaan kuat hna. Tlangval hna, miṭhalo pa kha nan tei cang caah hi ca hi nan sinah kaan kuat hna. Fale tete hna, pa kha nan hngalh cang caah hi ca hi kaan kuat hna. Pale hna, A hramthawk tein a rak um cangmi kha nan hngalh cang caah hi ca hi nan sinah kan kuat hna. Tlangval hna, nannih cu nan ṭhawng, Pathian bia kha nan chungah a hmun i miṭhalopa kha nan tei cang caah hi ca hi nan sinah kan kuat hna. Vawlei tlaihchan hlah u. Vawlei siseh, vawlei ah a ummi thil vialte si hna seh tlaihchan hna hlah u. Ahohmanh nih vawlei hi a tlaihchan ahcun a chungah Pa dawtnak kha a um lo. Zeicahtiah vawlei ah a ummi thil vialte pumsa duhnak, Mit lungawinak le porhlawtnak nun hna hi pa sinin a rami an si lo, sihmanhsehlaw vawlei in a rami tu an si. Vawlei le a pumsa duhnak cu an lo cuahmah cang, sihmanhsehlaw Pathian duhnak a tuahmi paoh cu zungzal in an hmun. Kamhmi zungzal nunnak Fale tete hna, atu hi caan hmanung bik a si cang. Khrih dotu a ra lai tiah nannih nih nan rak theih cang bangin atu ah Khrih dotu tampi an ra cang. Cucaah kannih nih atu hi caan hmanung bik a si kha kan hngalh. Annih cu kan sinin an chuak, asinain annih cu kanmah minung an rak si lo. Kanmah minung cu rak si hna sehlaw kan sinah an rak hmun ko hnga. Sihmanhsehlaw annih cu an chuak i cu nih cun an lak i ahohmanh kanmah minung an si lo kha a fianter. Sihmanhsehlaw nannih cu mithiang Pa sinin chiti thuhnak nan co cang caah thil vialte a hngalmi nan si. Nan sinah ca ka rak ṭialnak hi biatak kha nan hngalh lo caah a si lo; sihmanhsehlaw biatak kha nan hngalh caah le biatak chungin lih a chuah bal lo ca tu ah khan a si. Jesuh cu Khrih a si lo a titu hleiin ahodah milihchim cu a um ti lai? Amah cu Khrih dotu cu a si i Pa le fapa kha a hlawt hna. Fapa a hlawmi paoh nih cun pa zong kha an ngei hlei lo i fapa a hngalmi paoh nih cun pa zong kha an ngei. Cucaah a hramthawk tein nan rak theih cangmi bia kha nan chungah hmun ko seh. A hramthawk te i nan rak theihmi bia kha nan chung i a hmunh ahcun fapa chung le pa chungah nan hmun ve ko. John hihi bia a kan kamhmi biakam zungzal nunnak cu a si. Nannih hlen an zuamtu hna kong kha nan sinah ka ṭial. Sihmanhsehlaw amah sinin nan comi chiti thuhnak cu nan chungah a hmunh caah ahohmanh i cawnpiak kha nan herh lo, zeicahtiah cu chiti thuhnak nih cun thil vialte kong kha an cawnpiak hna. Cun cucu ahmaan i lih a si lo. Cun nannih cu an cawnpiak hna bantukin amah chungah cun nan hmun lai. Cun atu cu fale tete hna, amah cu langhter a si tikah ralṭhatnak kan ngeih nakhnga caah le a rung ṭum ṭhan tikah a hmai i ningzak in kan um nakhnga lo amah chungah cun hmun ko u. Amah cu a dingmi a si ti kha nan hngalh ahcun Ahohmanh dinfelnak aa nunpimi cu amah hrinsor an si kha nan hngalh. Dalthumnak, zumtu hmaan si hngalhnak. Zohhmanh u, Pathian fale tiah kawh kan si hi zeitluk in a nganmi dawtnak dah Pa nih a kan pek! Cucaah Vawlei nih a kan hngal lonak cu amah kha a hngalh lo caah a si. Ka dawt le hna, atu cu Pathian fale kan si cang. Cun zei kan si lai bal phuan a si rih lo. Sihmanhsehlaw amah langhter a si te tikah cun amah kan lo te lai ti cu kan hngalh. Zeicahtiah amah cu a sining tein kan hmuh lai. Cun ahohmanh amah chung i ruahchannak a ngeimi nih cun amah a thian bantukin amah le amah kha aa thianter ve. Ahohmanh sualnak a tuahmi cu phungbuartu a si, zeicahtiah sualnak cu phungbuar kha a si. Cun kan sualnak vialte lakpiak dingah amah cu langhter a si. Asile a chungah sualnak zeihmanh a um lo kha nan hngalh. Amah cungah a hmunmi paoh nih cun sualnak kha an tuah lo. Sualnak a tuah lengmangmi paoh nih cun amah kha a rak hmu lo i a hngalh zong a hngal lo. Fale tete hna, ahohmanh nih in hleng hna hlah seh. Amah cu a dingfelmi a si bantukin ahohmanh dinfelnak a tuah lengmangmi cu miding fel an si. Sualnak a tuahmi cu diabol ta a si, zeicahtiah diabol cu a hramthawk tein sualnak a rak tuah cangmi a si. Cucaah Pathian Fapa langhter a sinak cu diabol rianṭuannak hrawh awkah hin a si. Ahohmanh Pathian hrin a simi cu sualnak kha a tuah lengmang lo, zeicahtiah Pathian ci kha a chungah a hmun; Pathian hrin a si caah sualnak kha a tuah lengmang kho lo. Hitihin Pathian fale hna le Diabol fale hna an langhnak cu a si. Ahohmanh dinfelnak a tuah lomi le a unau a daw lomi cu Pathian fale an si lo. Dawtnak cu tuahnak le biatak ah a lang. Cucaah a hramthawk tein nan rak theihmi bia cu Pakhat le pakhat kan i dawt awk a si ti hi a si. Kannih cu miṭhalopa ta a simi le a naupa a thatmi Gai bantuk kan si awk a si lo. Zeicahdah a nau kha a thah? Amah tuahmi thil ṭhalo ruangah le a naupa tuahmi thil ṭha ruangah a si. Ka u le ka nau hna, vawlei nih aan huat hna tikah nan khuaruahhar hlah u. Unau hna kha kan dawt hna caah thihnak in nunnak ah kan lan cang ti kha kan hngalh. Ahohmanh a unau a daw lomi cu thihnak ah a um ko rih. Ahohmanh a unau a huami cu lainawngmi a si i lainawngmi paoh nih cun a hmunmi zungzal nunnak kha an chungah an ngeih lo kha nan hngalh. A nunnak kha kan ca i a peknak thawngin dawtnak cu zeidah a si kha kan hngalh. Cun kannih zong nih kan nunnak kha unau hna caah kan pek ve awk a si. Sihmanhsehlaw ahohmanh hi vawlei thilri a ngeimi nih a unau herhbaunak kha a hmuh tikah a zaangfah lo ahcun zeitindah Pathian dawtnak cu a chungah cun a hmuh khawh lai? Ka fale tete hna, Bia le holh lawngin kan i dawt awk a si lo, sihmanhsehlaw tuahnak le biatak tuin kan i dawt awk a si. Cuticun biatak ta kan si kha kan hngalh i amah hmaiah kan lung a kan hmuiter lai. Cucaah kan thinlung nih sual a kan phawt ahcun Pathian cu kan thinlung nakin a ngan deuh i thil vialte kha a hngalh dih. Ka dawt le hna, kan thinlung nih sual a kan phawt lo ahcun Pathian hmaiah ralṭhatnak kan ngei. Cun a nawlbia kha kan zulh i a duhmi thil kha kan tuah caah kan halmi paoh kha amah sinin kan hmuh. Cun a nawlbia cu a Fapa Jesuh Khrih min zumh le nawl a kan pek bantukin pakhat le pakhat i dawt hi a si. A nawlbia a zulmi paoh cu a chungah an hmun i Pathian kha an chungah a hmun ve. Cun Thlarau a kan pekmi thawngin Pathian kan chung i a hmunh cu kan hngalh. Dallinak Thlarau kha hneksak hna u. Ka dawt le hna, thlarau kip kha va zum hlah u. Pathian sinin a rami a si le si lo thlarau kha va hneksak u. Zeicahtiah profet deu tampi vawlei ah an chuak cang. Pathian sinin a rami thlarau cu hitihin nan hngalh lai: Jesuh Khrih cu taksa in a ra tiah a timi thlarau paoh cu Pathian sinin a rami an si. Cun Jesuh Khrih cu taksa in a ra lo tiah a timi thlarau paoh cu Pathian sinin a rami si loin Khrih dotu thlarau tu kha a si. Khrih dotu cu a ra lio tiah nan rak theih i atu ah hin amah cu vawlei ah a um diam cang. Fale tete hna, nannih cu Pathian ta nan si i nan chung i a ummi amah cu vawlei i a ummi nakin a ngan deuh caah annih cu nan tei diam cang hna. Annih cu vawlei ta an si caah vawlei kong kha an chim i vawlei nih an bia kha a ngaih hna. Kannih cu Pathian ta kan si. Pathian a hngalmi nih kan bia kha an ngei i Pathian ta a si lomi paoh nih cun an ngai lo. Cuticun biatak thlarau le a pialmi thlarau cu kan hngalh khawh. Pathian cu dawtnak a si. Ka dawt le hna, dawtnak cu Pathian sinin a rami a si caah pakhat le pakhat kan i dawt awk a si. Ahohmanh dawtnak a ngeimi cu Pathian hrinmi a si i Pathian kha a hngalh. Ahohmanh dawtnak a ngei lomi cu Pathian kha a hngal lo, zeicahtiah Pathian cu dawtnak a si. Amah thawngin kan nun khawh nakhnga Pathian nih a Fapa ngeihchun kha vawlei ah a run thlah i Cuticun Pathian nih a dawtnak cu kan sinah a langhter. Dawtnak cu kanmah nih Pathian kan dawt hi a si lo. Pathian nih a kan dawt i kan sualnak vialte ca i lungtling raithawinak caah a Fapa a run thlahtu hi a si. Dawtnak in hmuh khawh lomi Pathian tonnak. Ka dawt le hna, Pathian nih cutluk in a kan dawt ahcun kannih zong pakhat le pakhat kan i dawt ve awk a si. Ahohmanh nih Pathian cu zeitikhmanh ah an hmu bal lo. Pakhat le pakhat kan i dawt ahcun Pathian cu kan chungah a hmun i a dawtnak cu kan chungah a tlin ter. A thlarau kha a kan pek caah a chung i kan hmuh le amah zong kan chung i a hmunh kha kan hngalh. Pa nih Fapa cu vawlei khamtu si awkah a run thlah kha kan hmuh i tehte kan khaan. Jesuh cu Pathian Fapa a si tiah a phuangmi paoh chungah Pathian cu a hmun i annih zong Pathian chungah an hmun ve. Cun Pathian nih a kan dawtnak cu kan hngalh i kan zumh cang. Pathian cu dawtnak a si i cu dawtnak chung i a hmunmi cu Pathian chungah a hmun i Pathian zong a chungah a hmun ve. A tlingmi dawtnak. Biaceih ni ah ralṭha tein kan um khawh nakhnga dawtnak cu kan lakah tlamtlinter a si cang. Zeicah tiah vawlei ah hin kannih zong amah bantuk kan si. Dawtnak ah ṭihnak a um lo. Sihmanhsehlaw dawtnak tling nih cun ṭihnak cu a pawn chuah. Zeicah tiah ṭihnak le dantatnak cu aa tlaimi an si. Sihmanhsehlaw ṭihnak a ngei rihmi hna cungah cun dawtnak cu tling tein a um rih lo tinak a si. Amah kan dawt cu kanmah a kan dawt hmasa caah a si. Pakhatkhat nih Pathian cu ka dawt a ti i a unau kha a huat ṭungah cun amah cu milihchim a si. Zeicahtiah a hmuhmi a unau hmanh a dawt lo ahcun zeitindah a hmuh lomi Pathian cu a dawt khawh chinchin lai? Cun amah sinin kan hmuhmi nawlbia cu ahohmanh Pathian a dawmi nih cun a unau zong a dawt ve hna awk a si tihi a si. Dal nganak, zumtu teinak, Jesuh cu Khrih a si tiah a zummi paoh cu Pathian hrin a si i ahohmanh hringtu Pa a dawmi nih cun a hrinmi zong kha a dawt hna. Pathian kha kan dawt i a nawlbia kan zulh tikah Pathian fale kan dawtnak kha kan hngalh. Cucaah Pathian dawtnak cu a nawlbia zulh hi a si i a nawlbia hna cu kan caah thilrit an si ti lo. Zeicahtiah Pathian hrin a simi paoh nih cun vawlei kha a tei cang. Cun cu teinak vawlei teitu cu kan zumhnak a si. Jesuh cu Pathian Fa a si tiah a zummi dah ti lo nih cun ahodah vawlei cu a tei kho? Amah hi ti le thi in rami Jesuh Khrih cu a si. Ti lawngin a si lo, sihmanhsehlaw ti le thi in a rami a si i thlarau nih cucu tehte a khaan, zeicahtiah thlarau cu biatak a si. Cucaah van ah tehte khangtu pathum an um. Pa, bia le thlarau thiang an si i an pathum cu pakhat an si. Cun vawlei ah tehte khangtu pathum an um. Thlarau, ti le thi an si i an pathum te cun an lung an i khat. Minung tehte hmanh kan cohlan ahcun Pathian tehte chinchin cu a ngan deuh. Cucaah Pathian nih tehte a khanmi cu Fapa kong kha a si. Pathian Fapa a zummi nih cun amah chung hrimhrim ah tehte kha aa ngeih. Pathian a zum lomi tu nih cun Pathian kha milihchim ah a ser. Zeicahtiah Pathian nih a Fapa kong i tehte a khaanmi kha a zum lo. Cun hihi tehte khaannak cu a si: Pathian nih zungzal nunnak kha a kan pek i cu nunnak cu a Fapa chungah a um. Fapa a ngeimi nih nunnak kha a ngei i Pathian Fapa a ngei lomi nih nunnak cu a ngei lo. Pathian Fapa a zummi hna nan sin i hi thil ka rak ṭialnak cu zungzal nunnak nan ngeih kha nan i hngalh i Pathian Fapa min kha nan zumh zungzal nakhnga caah a si. Thlacamnak Atu ah amah chung i kan ngeihmi ralṭhatnak cu zeithil paoh amah duh ning tein kan hal ahcun a kan theihpiak hi a si. Cun kan halmi paoh a kan theihpiak kha kan hngalh ahcun amah kan halmi zong kan hmu ko cang ti kha kan hngalh. Mi pakhatkhat nih a unaupa thih phu lo sualnak a tuah kha a hmuh ahcun thla a campiak lai i thih phu lo sualnak a ngeimi hna cu Pathian nih nunnak kha a pek hna lai. Thihphu sualnak zong a um ve i cu kong tu ahcun thla a cam awk a si ka ti lo. Dinfellonak vialte hna cu sual an si nain thihphu lo sualnak zong a um ve. Pathian fale hna, Pathian hrin a simi hna paoh cu sualnak kha an tuah lengmang lo ti kha kan hngalh. Sihmanhsehlaw Pathian hrin a simi cu amah le amah kha aa kilveng i miṭhalopa nih amah cu a tlai kho lo. Kannih cu Pathian fale kan si kha kan hngalh, sihmanhsehlaw vawlei hi a dihlak in miṭhalopa kut chungah a um. Pathian Fapa cu a ra cang i a hmaan taktakmi amah kha kan hngalh khawh nakhnga hngalhfiannak a kan pek kha kan hngalh. Kannih cu a hmaan taktakmi a Fapa Jesuh Khrih chungah cun kan um i amah cu Pathian taktak le zungzal nunnak cu a si. Fale tete hna, siasal hna sin khan nanmah le nanmah i kilveng ko u. Amen.